nani ti menegenere haha mbere nao meke atĩ mathikĩrĩrie rwĩmbo nĩguo manjĩra rĩu andũ aitũ rĩ nderirwo nĩ ũmwe wanyu atĩrĩrĩ atĩ ndikae gũikara itaikĩtie ga video no ti kwenda ti kwenda na ti atĩ nĩ ndĩrenda mũmenye kaũndũ kahora kahora nĩ ta kũrĩa gũcamithio mwehereirio aca wendo wakwa nĩ na ihenya na ngauga ti na ihenya tondũ wa rĩrĩ, German rĩ andũ maroka na kĩnjerumani, nĩ kuga atĩrĩrĩ, inyuĩ rĩ, reke njige kamera wega, inyuĩ rĩ mũrĩ o na kahinda ga gũthoma kĩnjerumani kũguo niĩ ndirona information ta ĩroka kahora tondũ kĩnjerumani no nginya na gĩtirathomwo na ũtukũ. rĩu rĩ nĩkĩ gĩgũtũma he mũndũ ũngĩũria mũndũ atĩrĩ rĩu rĩ bata wa njũke Germany rĩ na gwa- gũkorwo atĩ no nyone kũndũ kũngĩ rĩ ũtiganu wĩ ha ĩ bata ti gũthiĩ mũrĩmo na video ĩyo nĩ rĩrĩ ĩno tweka nĩ ya rĩrĩ nĩkĩ gĩtũmi gĩa gũthura Germany na ti US for example na ti Canada bũrũri ĩno yothe rĩ ithuĩ tũtingĩrega gũthiĩ o kũndũ guothe o kũrĩa kũngĩoneka bata no kũndũ mũndũ areyonera rĩrĩ o wa gatũ rĩu rĩ we ituĩka Germany rĩ Njerumani ndiũĩ wetagwo atĩa

Germany marũmagĩrĩra ũma na kĩhoto. Ũma na kĩhoto nĩ sheria, sheria nĩcio ikuohaga gũkũ. Gũtirĩ hĩndĩ mangĩgũkora haha atĩ tondũ wĩ mũirũ na wĩna maratathi maku atĩ wanji kwĩrwo atĩ ya we rĩ nĩ ũĩ ndũrĩ na benefit ĩno tondũ wĩ wa na nja, aca. Mathiaga makarora we rĩ, magayanĩtie andũ. makamenya atĩrĩrĩ we angĩkorwo wĩna maratathi maya wĩna kĩhoto gĩkĩ na kĩu magagĩkinyĩrĩria we wĩna maratathi maya nawe wĩna kĩhoto gĩkĩ na gũgatuĩka atĩrĩrĩ gũkũ o mũndũ na namba ĩrĩa ahetwo ya ya kĩrĩa visa yake kĩ- gĩtũmi gĩa gũkorwo wĩ gũkũ na sheria yayo nĩ kuga atĩrĩrĩ marĩ mũroraga okay we wĩna sheria ĩno wagĩrĩirwo gwĩka ũũ kĩhoto gĩaku kĩho na nĩ moendete ũmũndũ mũno gũtirĩ hĩndĩ mangĩkũiga hau ũteceke atĩ tondũ wĩ wa kuma na nja nĩ gũkoragwo maũndũ marĩa itangĩ advise andũ mũno gũka gũkũ njerumani ta gũka gũkorwo atĩ wauma bũrũri ũngĩ woka gũkũ weheana wĩ gũkũ rĩ mũndũ nĩ oyagwo kaũndũ kangĩ kena kaũritũ no ũngĩheana umĩte anga kũ umĩte kũ matigagĩrĩra marĩgwetherera nginya marĩmenya "Ĩ- nĩ ithuĩ twagĩrĩirwo gũkuoya kana nĩ bũrũri ũngĩ rĩu mũndũ nĩ akoragwo ũkĩgerera tũũndũ ndũgũkĩhũta nĩ ũgũheo gwa gũikara no nĩ kind of ma, uh, ma- mageragia tarĩ kũrĩra wĩra ũcio no wĩ gũkũ na wĩ na maratathi maku na wake- ũkĩte ũrĩa kwagĩrĩire na nĩkĩ- na nĩho tũramũteithia gũka ũrĩa kwagĩrĩire sheria marĩroraga kũringana na ũrĩa we ũhana nĩ kuga gĩthomo Umuthi wa ngui yuga ndirenda gutuika doctor. O maroraga okay ngumuteithia atia? Matiroraga uyu umite ku? Athome athome tau aca. Kwaca makenaga muno. Ni mendete andu marethomera. Arafu njema ni ri undu mutari mwamenya ri tondu guku ni guka guthomwo ri ti kuga ati o ni athomi ni mathomete aca o mathiaga meka ma kĩrĩa bachelor andũ aingĩ makinyĩtie bachelor majority meka bachelor magatigĩra hau master na andũ na andũ ciũkaga gwĩkwo nĩ andũ angĩ a na nja rĩu magatuĩka o na nĩkĩo mendaga andũ a gũka gũthoma tondũ mũno ithuĩ twĩkaga kĩndũ gĩtagwo training a majority mai andũ arĩa me Germany rĩ ndĩĩte ona niĩ ndĩho rĩ twĩkaga training tweka training rĩ mũndũ nĩ athiaga ũkĩongagĩrĩra o hĩndĩ ũgeka ka ga kĩrĩa eh, ga college ga kĩrĩa ka mĩeri ĩnana ũgekĩra ka mwaka ũgekĩra ta rĩu niĩ hakwa rĩ njĩkĩte ndanjirie na mwaka ũmwe nĩ kũringana na kĩnjerumani ngĩcoka ngĩka mĩaka ĩrĩ kũringana na kĩnjerumani ngĩcoka ngĩka mĩaka ĩtatũ nĩ kuga atĩa Mĩaka ĩtandatũ no gũthiĩ ũgĩthomaga ũgĩthomaga, no wega wa mĩrĩmo rĩ, ngwĩciria nĩ yothe, o ũrĩa ũrathiĩ ũthomete rĩ, noguo kĩrĩa kĩraingĩra gĩkaingĩra kĩrathi kĩnenehete, nĩ kuga atĩrĩrĩ. okorwo nĩ warĩkia kĩrĩa ũrekaga rĩ, mbia nĩ irongerereka na itirongerereka atĩ na kĩndũ kĩnini, irongerereka na kĩndũ kĩnene, na nĩ ũra concede wo na nĩ ũroywo na kũringana na wĩra ũrĩa waruta. Ti kwĩrwo atĩ ekire kĩna, aa kĩu nĩ ekire, ooh aca. ũrathiĩ kũrĩa wathi wĩra ũkoyũ wĩta nĩtuge ta ndagĩtarĩ Nda- kwĩ ndagĩtarĩ wĩkĩ ũ- wa atumia njuge ũguo agacoka ageka ningĩ ndagĩtarĩ wa indo njenũrũ rĩu aroywo ararĩhwo maita merĩ ararĩhwo ĩyo ya gwĩka ũndũ wa ũcio andũ kũrora atumia na akarĩhwo yani ndangĩrĩhwo ta ũrĩa wa atumia tu ararĩhwo ekũrĩhwo tarĩ maũndũ maita merĩ nyingĩ gũkĩra ũrĩa ũngĩ, nĩ kũ mean atĩrĩrĩ, kĩrĩa weka nĩ kĩra recognize wo, na haha tũtirauga wĩ mũjerumani, wĩ mũndũ wa kuuma na nja, matiramaka we uumĩte kũ, ũrathiĩ kũ, maramaka wĩna kĩ, na gũkũ nĩkĩo njugaga maratathi nĩ very important, tondũ iratathi rĩaku nĩrĩo maroraga. matiroraga kara ũraihu ũkuhĩ aca iratathi Me, nĩ mendete experience ya mũndũ makũroraga okay nĩ ũrutĩte wĩra matimakaa kwaca mũno nĩ wĩra ũrĩkũ bata wĩra ũrĩa wĩnaguo rĩ nĩ ũrathiĩ gũkonania na ũrĩa ũreka okorwo wĩra ũrĩa nĩ tuge ta mwendia wa nduka thaa ici arenda gũka Germany no ndakĩrĩ na na na arenda gũka gũteithania thibitarĩ-inĩ nayo thibitarĩ ĩno rĩ mwendia wa nduka ekũhota gũthondeka mũrwaru atĩa ndangĩhota maga consider atĩrĩrĩ okay nĩ ũrakĩenda gũthiĩ kĩrĩa gũka kũruta wĩra na ithuĩ nĩ atĩa wĩkĩte mũnini ũngĩteithia ũngĩ- ũ- ũratũma ũmenye atĩ no ũrore mũrwaru magathiĩ backward na nĩkĩo ndĩmwĩraga atĩ experience gũthiĩ practical handũ nĩ kĩndũ kĩa bata ũrĩa ũreciria gũka Ge- ũ- ũ- Germany tondũ maroraga ah mũirĩtu ũyũ nĩekĩte ga- gakĩa ngiva karĩa karetwo kũu mũciĩ athomithĩtie ageka ka mĩeri ĩtatũ kana mĩeri ĩtandatũ arabu rĩ nĩ athiĩte agaka kĩrĩa wĩra wa gũteithia kanitha haya agateithia ũ nĩ ciana ĩ nĩ andũ akũrũ ĩ kana nĩ nakũ okay nĩ athiĩte thibitarĩ agateithia kũgũtho ta rĩu andũ aingĩ arĩa marandũmĩra certificate ciao marandũmĩra certificate ĩrauga nĩ marateithia kũrutithagia andũ, kũmaruta nja, kũmatwara kĩoro, kũmanengereria ndawa, gũkũ gwitũ gũtiĩtĩkĩrĩtio kũneana ndawa, wĩra wa kũneana ndawa nĩ wa ndagĩtarĩ, wa kĩrĩa, etagwo atĩa, nurse, nĩ wa nurse ũrĩa ũkinyanĩire ũthomeire mĩaka ĩtatũ akarĩkia, koguo we wĩta mũteithia ndũngĩneo ndawa cia mũndũ gũkũ, nĩ makoragwo marorete indo ta icio mũno, rĩu rĩ. muoka okorwo nĩ wĩkĩte tũũndũ ta tũu twandĩkĩtwo karatathi-inĩ ga certificate kau gaku rĩ nĩko ũra attach na application yaku ũkauga atĩ niĩ rĩ njĩtagwo Mũthoni njĩkĩte ũna na ũna ndĩ mwendia wa nduka no rĩu rĩ wendia wa nduka rĩ njĩkaga tondũ nĩguo wakĩhotekekire no wendo-inĩ wakwa rĩ ndũire nyendete gwĩka ũna na nĩkĩo nda apply ũguo rĩu kĩu nĩ ta kĩrĩa why why nĩkĩ gĩtũmi kĩratũma wende gũikara gũka wĩta kĩrĩa ũrenda mwana na nĩkĩo mararora experience ĩyo experience ĩyo nĩyo ĩhana atĩa ngera atĩ andũ atĩ kana ngamwandĩ advice atĩrĩrĩ mũngĩhota as much as possible mũthiĩ mũgeke tũkothi mũthi mũkeheane kũndũ mũkũheo certificate okorwo nĩ kũndũ ũtaraheo certificate tigana nakuo tondũ ona wakĩnjĩra niĩ mbethi ndutĩte kwĩ andũ manjĩra niĩ njĩkĩte mĩaka ĩtano kĩa ngiva kũrĩa kĩrĩa kwa mwarabu rĩu rĩ kĩrĩa tũngĩrora hau no tũrorire ta rĩu muonanie kĩ visa yanyu eh, passport mĩhũri ĩyo no nĩwona mĩhũri ĩyo mũndũ okay no ũthiĩ holiday na ehũrwo mũhũri no ĩkuona na ehũrwo mũhũri rĩu rĩ mũndũ angĩhota nĩ kaba andũ acio makwandĩkĩte ũkamera niĩ ndauma gũkũ rĩ, njugaga andũ magatigana na thayũ, tondũ ũrara ũndũ mĩĩagwo. Ũkera mũndũ atĩrĩ, Ngai niĩ no nyende atĩ at least handũ ona ingĩgagĩthiĩ handũ rĩ, atĩ ndĩna handũ karatathi ndĩronia andũ nĩ ndekĩte ũndũ mũna. Tondũ rũĩ rũcio rũtiũĩkaine, no ũkorwo bamĩrĩ acio nĩ ũraruta wĩra nao, na mũndũ ahetũke na ahu... Kũhurũka-rĩ, nĩ kuuga o gũthiĩ gwetha kũngĩ. Na nĩkĩo mũndũ ageragia kwĩra mũndũ ũrĩa ũmwandĩkĩte, nyandĩkĩra, o ngoragwo nako mũhuko, in case he no nyone ũndũ ũngĩ-rĩ, kana nĩ ngathiĩ maica makwa ndĩcirie o na gũthoma-rĩ, no nyonanie ũyũ ũkoragwo wĩ passion yakwa, ti kaũndũ ndanjia ũmũthĩ. Haya, tuume hau. Rĩu rĩ, gũkũ nĩkuo Germany. Mũjerumani endaga mũndũ aratũma akamũ understand. Mũjerumani ndendaga gũgũtua ngombo. Okorwo kwĩ mũjerumani ũrĩa ũragũtua ngombo rĩ, nĩ mũjerumani ũtarakũrĩha na ũtoĩ watho nĩ kĩĩ. Na mũno rĩ, reke hutie hau rĩ, mũno nyonaga ta andũ arĩa mokĩte kũhika gũkũ rĩa tene rĩ, hĩndĩ ĩyo rĩa tene rĩ, nĩ wonaga kind of mara... matuo andũ irũ matarĩ maumĩte kwao nĩ thĩna niĩ kwanza niĩ ndingĩra mũndũ atĩ ndaumire gwa gwitũ nĩ ũrĩa ndakĩagĩte wa gwĩka ndĩkairĩtu karĩkiri form 4 itoĩ ũndũ kai niĩ ndĩmeraga niĩ ndokaga gũ exchange culture we niĩ ndarĩaga na nganyua kwanza hau nga- ngagũthũka aigue wega Ah, niĩ ndarĩaga na nganyua na ngarĩkia na ngathiĩ kĩoro ĩ ndũkanareke mũnjerumani ũrĩa ũramenya kwaca mũndũ wĩ hakuhĩ nawe ta acio a mũndũ ũroka gũkũ ahikĩtio nĩ mũnjerumani ndũkanende ecirie wĩna thĩna muonagie niĩ nĩ wendo nda- ndakũhikia tondũ kwarima ona kwĩ arĩa a wendo kana andũ aingĩ no mokaga nĩ wendo na kwĩ angĩ mokaga no maratathi tondũ tũkĩrĩ kuo no ndũkanonie mũndũ wĩ mũthĩni nĩ njũĩ andũ aigana ona ingĩtara andũ tondũ nĩ thiaga na andũ kũmatwara tũ maũndũ-inĩ twa thirikari no no njiguaga story iria ikoragwo hau wathikĩrĩria mũndũ rĩ mũthuri aramwĩra atĩ ũnjĩtagie ciringi 50-50 o mũthenya nĩ ciakĩ ona kinya rĩ kana akoria bamĩrĩ yaku rĩ ũmatũmagĩra igana o mũthenya rĩu ndaragĩtara rĩ ngiri ikũmi cia kenya rĩu rĩ rĩrĩa warĩ mũci rĩ onawe nĩ wathũkũmaga ngiri ikũmi nĩwona rĩu tũndũ ta tũu no nĩ ũndũ wa rĩrĩ nĩ akũmenyire na akũmenyire na kĩ we nĩwe wacinenekire ũkiuga niĩ gwitũ tũrĩagwo nĩ ngũkũma ĩĩ ona nda- ndaa nĩ ciathirire rĩu nĩ ngũkũma ciaingĩrire ĩnĩ wĩrĩ tũndũ ta tũu rĩ, mũjerumani ndarĩ tha, mũjerumani oĩ rĩrĩ, ndarĩ tha atĩrĩrĩ, kwĩ andũ me tha, arĩa mombĩtwo nĩ Ngai na tha, no mũjerumani ti atĩ nĩ mũndũ wa kuma na nja aramena, in general eyendete we, eĩkĩre tũũndũ we, ethondeke we. no ti atĩ matingĩaga gũgũteithia tondũ andũ kwaca arĩa moĩ andũ a kuma na nja kana maceracerete metha mũno na nĩ mateithagia mũndũ koguo ndũngĩaga mũndũ ũroka gũgũteithia na mũndũ ũrakuonia gacĩra na mũndũ kwaca mona we nĩ mũndũ wa kwĩyenda kwĩruta wĩra kwĩrutĩra wĩra gũkũra kĩmathomo gũkũra kĩkaũndũ gwĩka thĩ nĩ magũteithagia biũ biũ ndũngĩthi handũ ũcoke atĩ atĩ nĩ waga wa gwĩka kĩrĩa mathũire nĩ ũthiĩ wanjie kwari gĩthũngũ moragia atĩrĩrĩ ũroka gũikara gũkũ nĩkĩ angĩkorwo ndwĩharĩirie gũthoma language nginya no mũ- mũndũ onaga mũndũ nĩ acenjia kĩthithi no aigua nĩ ũrathira kĩnjerumani ah, wonaga nĩ akũwerokamu na gĩthithi kĩo kĩenyewe ona ũtaugĩte maũndũ maingĩ koguo indo ta icio nĩ indo iria andũ mahũthagia wa mbere tigai gũtinda ũkĩũria wangũi kana no ũnjethere wĩra wa gũthambia kũu itarĩ na kĩrĩa itarĩ na na kĩnjerumani ndingĩhota na ti niĩ itangĩhota mũnjerumani ndigũkũhitha angĩkorwo kĩndũ kĩa mbere atwĩka twakinya gũkũ nĩ gũtũthomithi kĩnjerumani egũkũrehe atĩa gũka gũkũ gũikara ũtarĩ kĩnjerumani ningĩ rĩ ndĩmwĩraga atĩrĩrĩ ndiũ kana nĩ gũtũ gũtarĩ kũu gũtũ gũkwenda gũthambio ndĩmwĩraga atĩrĩrĩ embassy ya Germany yugaga atĩrĩrĩ nginya mũndũ wa kũhika okorwo ti tourist agĩrĩirwo gũkorwo na kĩnjerumani rĩu rĩ ũkĩnjĩra atĩ we nĩ ũgũka ngwethere wĩra na nĩ ũraigua ĩyo nĩ requirement nĩ kuga ũkwĩhe mĩnĩga no at the long last embassy ndĩgagwĩtĩkĩria ĩgũkwĩra "Ah, visa wa- was denied no ndũĩ nĩ reason yake ya deniirwo nĩ tondũ wa kwaga gũthikĩrĩria ndĩmwĩre kĩnjerumani no mũhaka okorwo ndũroka na tũcĩra tũu nĩ ũkĩũĩ tũtie gũtiaga tũcĩra gũti- gũtiaga gĩcĩ- tũcĩra okorwo ndũroka na tũcĩra tũu rĩ ĩtĩkĩra gũthoma kĩnjerumani gũkũ wega wakwo ningĩ ona ũgĩthomaga na ũgĩka atĩa angĩkorwo wĩ gũkũ ona wage wĩra wage gwa gũthiĩ ndũteagwo njĩra-inĩ no ũrĩhe ũkanyũmba ta rĩu tuge ta atumia arĩa moka gũkũ mũndũ nĩ ahĩtania na mũthũngũ wake kana mũndũ nĩ ararĩ na ciana na nĩ ahĩtania moyagwo wega akerwo etha nyũmba arĩkia gwetha nyũmba arĩkie gwetha nyũmba agekĩrĩrwo fanicha akarĩhagĩrwo mweri nginya akahota kwĩyũkĩrĩria nĩ kuga atĩ ndũrĩ hĩndĩ ũgatiganĩrwo ndũrĩ hĩndĩ ũgatigwo street-inĩ atĩ ũkomage nja gũkũ nĩ gũkoragwo andũ makomaga nja no maheagwo magĩragwo mũthenya mateithĩtio makarema no othe nĩ andũ a bangi ti mũndũ ũnomũ nĩ njohi na bangi. bangi haya video ĩyo ĩngĩ ĩgakorwo ĩ njohi na bangi na andũ aitũ a kenya moka gũkũ mũno athuri aitũ moka gũkũ a kenya mũkĩgĩa na mahinda mega na ngai amũrathime na mwĩtĩkagĩre gũtũ subscribaga tondũ angĩkorwo nĩ wanjĩndorera rĩ ti kuga ndũngĩhota gwĩka ona hau hangĩ nĩ wega nĩ wega gũteithania na kĩu nĩ kĩndũ kĩngĩ mũnjerumani ekaga mũnjerumani aroraga eroragĩra andũ ao angĩkorwo ta rĩu ũrauga andeithagia nĩkĩ ndĩ gũkũ arandeithia tondũ nĩ aramenya itakĩrĩ kenya itaragĩkua na ndĩrenda kũ- kuonjorithia gũkũ kwao Ĩ? na njugaga atĩrĩ mũciari mũndũ rĩ kamũgũnda karĩa gakũrũ no nginya gakauma twaru Ĩ? twaru tũtithiaga nĩwona mũndũ athiĩ mũgũnda agacera no kũrĩtigara kĩndũ

Mathi mandĩ kĩangĩ atano, na nĩguo mũthũngũ ekaga. Na nĩkĩo muonaga atĩrĩrĩ, ta tũ- ta tũroka kĩrĩa, ta tũ- ta andũ maroka kĩ, ta, ta tũ- m- andũ maratonga o ũguo. Matitongaga o ũguo. Gũkũ bamĩrĩ-rĩ, kambuni ya family Ĩ? F- kambuni ya family ĩtigagwo ĩ generation to generation ndĩthiaga ĩkaneyo mũndũ wa nanja na nĩ mekaga ũguo nĩkĩ tondũ matingĩenda atĩ ũmũthĩ twetagwo mbarĩ ya ng'ania ĩrĩa yarĩ na kĩndũ ũmũthĩ twĩtwo mbarĩ ya ngani ĩrĩa yaharaganire kana twĩtwo Germany ĩrĩa yarĩ na tũũndũ twega ũmũthĩ twĩrwo Germany nĩ yakuire o matingĩka ũũ na manyitanaga haha